Ġieli kontu sejrin xi mkien u vjaġġ ta' kwarta ħadilkom siegħa u nofs. Jekk qatt smajtu bil-kelma traffiku naħseb tafu x'qed ngħid. Din kienet l-istorja tal-poplu Lhudi meta ħareġ mill-Eġittu fi triqtu lejn l-Art Imwiegħda. Bid-differenza li vjaġġ li seta' sar inqas minn xahar, spiċċa ħadilhom erbgħin sena. F'deżert. Ejja l-mument bħall-poplu Lhudi nibdew dan il-vjaġġ mill-Eġittu. L-esperjezza bejn il-Lhud u l-Eġizzjani mhux minn dejjem kienet ħażina. Speċjalment wara ċertu Ġużeppi mill-poplu Lhudi kien għen lill-Fargħun fit-tmexxija tiegħu fi żmien fejn in-natura ma bdietx tipproduċi frott. Jgħaddu s-snin, Ġużeppi u l-Fargħun imutu, u xi snin wara jilħaq Fargħun ieħor li ma kienx jaf lil Ġużeppi. Ma jiftakarx fl-istorja ta' kemm Alla Kien providenti maż-żewġ nazzjonijiet flimkien. Ħafna jgħidu hu li ma kienx jafu mhux għax nesa, imma għax ried jinsa dawn l-esperjenzi. U għax nesa din il-parti tal-istorja, beda joppressa lill-poplu Lhudi b'ħafna xogħol iebes fir-raba' u l-kostruzzjoni. Ma kienx iħallihom ikollhom tfal subien. U ma ħallihomx jagħtu qima lil Alla. Ejja nitfgħu dan il-kuntest f'ħajjitna. Naħseb li bħali ġieli kontu f'xi relazzjoni ma' xi ħadd jew xi biċċa xogħol li xi darba kienet sejra sew, f'daqqa waħda jiġri xi ħaġa u jibda ġej kollox ħażin. Bħall-poplu Lhudi, waħda mill-ewwel affarijiet li tiġrilna tkun li r-relazzjoni tagħna m'Alla wkoll tiġi affettwata. U bla ma rridu aħna wkoll ninsew fl-esperjenzi sbieħ li kellna miegħu fil-passat. Ninsew mhux għax irridu, imma għax kultant jiġu esperjenzi tant tqal li jaljenawna. Il-poplu Lhudi f'dan kollu ma kienx jiflaħ jitkellem. Għal diversi kapitli minkejja li għandna ħafna diskorsi, il-poplu Lhudi ma jinstema' jitkellem qatt. L-unika ħsejjes li joħorġu minn ħalqhom huma biss dawn l-erbgħa. U li t'Iżrael bdew jitniegħdu taħt il-jasar, U jgħajtu, il-biki tagħhom mill-jasar wasal sand'Alla u Alla sema' l-krib tagħhom. Tnejjid, għajjat, biki u krib. M'għandniex kliem imma erba' emozzjonijiet tant qawwija. U forsi aħna wkoll hemm esperjenzi tant qawwija f'ħajjitna li għalihom m'għandniex kliem. Imma l-emozzjonijiet huma tant qawwijin. U Alla kif jirrispondi f'dan il-poplu? F'erba' azzjonijiet, Alla sema' l-krib tagħhom, ftakar fil-patt tiegħu, xeħet ħarstu fuq Iżrael u ra f'liem stat kienu. Sema', ftakar, xeħet ħarstu u ra. Erba' azzjonijiet li jien ċert li llum għadu jagħmel miegħi u miegħek. Minkejja li kultant is-silenzju tiegħu jaf idarrasna xi ftit. Minkejja kollox jisimek, jiftakar fik, jixħet ħarstu fuqek u jarak. Eventwalment Alla jsejjaħ lil Mosè biex jitlob lil Fargħun jeħles lill-poplu minn dan il-ħabs tal-Eġittu. Fast forward u l-Lhud eventwalment jirnexxilhom joħorġu mill-jasar tal-Eġittu u issa qegħdin fi triqthom lejn arthom fid-deżert. Jien m'iniex persuna li nieħu pjaċir ħafna fil-karozza, imma hemm vjaġġi li napprezzhom iktar minn oħrajn. Vjaġġ lejn ix-xogħol pereżempju jew lejn l-iskola ikunu differenti minn xi vjaġġ biex noħorġu mal-ħbieb. Ma nafx jekk inqbadtux fi kwarantina matul il-Covid, jien ġratli kemm-il darba, u l-uniku permess li niftakar kien ikolli biex noħroġ mid-dar kien ikun biex nagħmel swab. Niftakar dak il-vjaġġ kont nipprova ntawlu kemm jista' jkun biex napprezza l-vjaġġ u jekk forsi minn Ħal Kirkop ridt immur Ħal Qormi għal is-swab, kont ngħaddi mis-Siġġiewi, viċin Argapsi, viċin Wied iż-Żurrieq, prattikament kont nagħmel minn kollox biex ingawdi l-vjaġġ. Iżda dan qed nitkellmu fuq inqas minn ġimagħtej. Aħseb u ara li kieku bħal poplu Lhudi konna ilna kważi erba' mitt sena f'art barranija. U issa fl-aħħar irnexxielna noħorġu. X'ma tapprezzax il-vjaġġ, x'ma tkantax! Hawnhekk infatti għandna waħda mill-ewwel għanijiet rikordati li fiha u wara dan il-ħelsien il-poplu kontinwament beda jfaħħar lil Alla. Jgħaddu ftit ġranet tul dan il-vjaġġ, u t-tifħir jinbidel f'xi ħaġa li aħna l-Maltin ma tantx nafu x'inhi. It-tgergir. Qabadhom raġġ, bdew igergru. Qabadhom il-ġuħ, bdew igergru. Bdew jieklu dejjem l-istess u reġgħu gergru, saħansitra waslu biex jgħidu li kienu jkun aħjar li kieku baqgħu skjavi fl-Eġittu milli fid-deżert. U għal kull tgergira, Alla jipprovdi xi ħaġa differenti. l-ilma, il-manna, is-summien. Minkejja kollox, Alla baqa' jieħu ħsiebhom. Mhux għax l-imġiba tagħhom kienet tajba, għax naħseb trid tkun kemxejn tost biex tgawdi minn dan il-ħelsien kollu u wara ftit tinti kif tkorr. Mhux għax l-imġiba tagħhom kienet tajba imma għaliex hu Ara fil-commitment il-patt Tiegħu magħhom. U llum dan hu messaġġ għalina lkoll, Alla lilek u lili, iħobbna mhux minħabba kemm ġiebha tagħna, imma għax hu fin-natura tiegħu hu imħabba. U ta' missier tajjeb li hu, mal-iżbalji tat-tfal tiegħu ma jwaqqafx imħabbtu. Relazzjoni però ma tinvolvix biss persuna waħda. Irid ikun hemm mill-inqas persuna oħra. Il-lhud għal ħafna drabi fid-deżert tilfu l-opportunità tagħhom biex jgħixu relazzjoni sħiħa m'Alla. U aħna fid-deżert tal-ħajja tagħna? L-opportunità qed neħduha jew qed nitilfuha wkoll? X'inhu d-deżert? Id-deżert huwa dawk l-areas li fihom m'hemmx ħajja. U f'ħajjitna wkoll jista' jkollna ħafna areas li fihom ma narawx ħajja. xi biża', xi marda, xi problema f'xi relazzjoni, xi vizzju. U fejn m'għandniex ħajja, x'irridu nagħmlu? Infittxu l-ħajja. Il-poplu Lhudi fiżikament kien ħareġ mill-Eġittu. Imma qalbu baqgħet hemm. Qalbhom ma riditx timxi. U jien qed nagħtiha direzzjoni l-qalbi? Qiegħed inħalliha tfittex il-ħajja jew qiegħed inħalliha mjessra l-Eġittu? Din hija l-istedina tiegħi lilek f'dan ir-Randan. Dawwar it-tgergira tiegħek f'talba. Il-Lhud talbu ħafna affarijiet lil Alla, però qatt ma waqfu jiggustaw il-preżenza tiegħu, x'jiġifieri? Immaġinaw l-iktar persuna għal qalbkom. Immaġinah jew immaġinha li dejjem tiġi tfittixkom biex issellifha jew ittiha xi ħaġa. Illum ridet minnek xi rigal, għada trid minnhek xi biċċa xogħol, pitgħada wkoll, u f'ħafna snin titlob Dejjem xi ħaġa differenti minnek. Din il-persuna qatt ma tpoġġi ħdejk jew tieqaf biex tisimgħek. Immaġinaw ftit. Immaġinaw kif iħossu Alla li dejjem irridu xi ħaġa minn għandu imma qatt ma nieqfu nqattgħu ftit ħin miegħu ingawduh. Dawwar it-tgergira tiegħek f'talba. Mhux talba biex taqga' xi ħaġa, imma sempliċement Konverżazzjoni bejn żewġt iħbieb. Aqsam ħajtek miegħu u ħallih jaqsam ħajtu miegħek fil-Vanġeli. Ħa nagħlaq b'salm li f'ħajjitna smajna kemm-il darba, Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni. Hemm hu jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. S'issa x'għandna? Għandna lil David jitkellem dwar Alla. Minn issa 'l quddiem ma jinbidel xi ħaġa. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Fil-bidu David beda jitkellem fuq Alla, Hu r-ragħaj tiegħi, hu jeħodni, hu jrejjaqni. Kif ġie l-wied mudlam imma? Beda jitkellem ma' Alla, mhux biss fuqu. Wied mudlam seta' faċilment ġab tgergira. Minflok imma, David dawwar it-tgergira f'talba. Jalla jien u int bħal David jirnexxilna fid-deżert jew fil-wied mudlam tagħna ndawru l-ħarsa tagħna lejn Alla. Ma nibqgħux nitkellmu fuqu bħal qisu xi ħadd barrani, imma nitkellmu miegħu.